Дәүләт оборона комитеты 1941 елның 25 октябрендә чыгарган приказда бу эш Казанский обвод, татарча әйтсәк Казан каймасы дип атала. Татарстанның көнбатышында әлеге саклану корылмаларын булдыруга республиканың 28 районыннан, Казанның югары уку йортларыннан барлыгы 1 миллион 107 мең кеше катнаша.

сер астында саклана. Андагы эшнең барышы, яисә әлеге авыр хезмәттә катнашучылар турында беркайда да язылмый һәм сөйләнми дә. Шул хәтле секрет белән багышланган, шул хәтле серле булган бер генә мәгълүмат та менә бу гәҗитләрдә бер генә җөмләдә язылмаган. Ә бик күп анда перчаткалар бирү, акча бирү, бәрәңге җыю һәм башка итләр, оннар җибәрүләр, алары күп. Ә менә окоп казу турындагы Бер төзелешнең ни акыты, ни бер җөмләсе әйтелмәгән. Шулай да 1942 елның февралендә бирегә окоп казу эшләренең барышын тарихта калдырыр өчен НКВД махсус рөхсәт белән Түбән Новгородтан Николай Капелюш дигән фотографны җибәрә. Ул биредә ике тапкыр була һәм 30 дан артык фоторәсем эшли.

Шуңа күрә окоп казучылар туңган җирне учак ягып эретә торган булганнар. Ә инде утынны алар мәктәп бакчасында алма агачларны һәм урамдагы агачларны кисеп әзерләгәннәр. Апас районы Богыш авылында яшәүче хезмәт һәм сугыш ветераны Фәһим ага Фәсхиевка сугыш башланганына уналты яшь була. Фәһим ага ул көннәр хакында сөйләгәндә йөрәк җылый, күңел әрни, ди. Мин өй эчән метр булган инде монда ул. Шушыны карап, менә ул бит әле балай түгел, туп-тур торадыр чыгып киткән иншалла Ходай. Что танка узмаска. Монда кеше кайбышта, улы кайбышта халыклар килеп тордылар бит безгә монда. Һәр ел саеп тараттылар аларны. Алар мунчаларда да тордылармы? Алай да булды, булды. Мунчаны да зур иттеләр. Шулай Шушы вакыт монысы кул белән казыган инде. Чагыштырмача кыска гына вакыт аралыгында, төгәлрәге биш ай эчендә, танкларга каршы тору өчен 331 километр окоплар казыла, 392 күзәтү пункты һәм 98 яшерен ут ноктасы, 419 землянка корыла. Шул ук 1941 елда Кайбыч, Апас һәм Буа җирләре аша Беренче тапкыр Казан, Ульяновск тимер юл салу эшләре дә башланып китә. Аны башлыча җирле халык белән Идел буеннан куып китерелгән немец халкы эшли. Уйлап кына карагыз, атлар, сыерлар җигеп, кул хезмәте белән бер ел эчендә 204 километр әлеге юл салына. Әлеге юлны тиз арада төзеп бетерү Сталининград сугышында җиңү яулауда әйтеп бетергесез зур роль уйный. Чөнки юл фронтны корал, хәрби техника белән тәэмин итүче, Себер, Урал һәм Казан якларын Сталининград белән бәйләүче бердәнбер кыска юл була. Биш ай эчендә шушы
тимер юлны төзеп бетерәләр һәм менә монда анда, чыннан да, менә Идел буе тирәсендә урнашкан немецләрнең дә катнашуы билгеле. Аларның блиндажлары әле күптән түгел генә ачыкланып, алар хәрби культивация ясалды. Алар бик шундый тыйнак, аларның шүрлекләре, агач шүрлекләре, нинди ризыклардан кулланганлыклары шуларда күренеп тора. Алар бит инде хәрби немецлар булмаган, пленныйлар булма, алар Идел буе немецлары. Идел буе немецлары. Гражданский кешеләр. Идел буе немецлар булганнар инде. Ну, алардан инде бер никадәр шикләнгәннәр дә бит инде. Сатлык белән булмасыннар, теге булмасын дип, аларны шундый эшләргә мобилизовать иткән. Чүпрәле районы Түбән Кара Китә авылында яшәүче хезмәт ветераны Якуп ага Шаруков Ул елларны үз күзләре белән күргән кешеләрнең берсе. Ул чакта авылдан өч кеше, ике кыз һәм Якуп абый Буа районы Суыксу авылы янында эшлиләр. Мин 42 нче елны 13 нче июль көнне монда эшкә тотындым. Урамнан бер 26 нчы кыз бала, бер Егерме бишенче кыз балам, мин егерме җиденче елда бергә уйнаган кешебездән ничектер оныттым да инде. Арбага салдылар, алларга килделәр. Без исмендә булдык инде. Без туфрак ташыдык, тетендек туфрак ташыдык. Ап-ап кеше көтендегенә Шулай. Авыр хезмәт булган бит инде.
Авыр, авыр. Ну, көчебезгә кадәр эшләдек инде. Әйтергә хәл юк. Җиңү көне алдыннан гына Апас районы мәдәният йортында шул чорда алып барылган эшләрнең 80 еллыгына багышлап зур истәлек кичәсе узды. Бу көнне биергә килүчеләр озак еллар буе сер булып сакланган байтак сорауларга җавап таба алгандыр. Чөнки 41-42 елларда Татарстанның көнбатышындагы тау якларында алып барылган бу хезмәт республика тарихына үзенең батырлык үрнәге белән генә түгел, ә Фаҗигале кемнәре белән дә кереп калды. Ни кызганыч, шул окопларны һәм танкларга каршы траншейларны казыганда һәм тимер юлларны салганда вафат булучыларның саны әле бүген дә сер булып кала. Ульяновскидан һәм Татарстанның Апас, Буа, Кайбыч районнарыннан Рамис Сафин, татарлар.